Hello, jiena Kurt u f'dal video ħa nkun qed naqsam ftit x'naħseb dwar Jack and the Beanstalk, is-solo panto ta' Chucky b'kitba u direzzjoni ta' Vikesh Godwani. Diġà kelli l-privileġġ li kont rajt is-solo panto li kienu tellgħu is-sena li għaddiet. Allura jiena u dieħel fiha, kien hemm żewġ affarijiet li kont naf żgur li għandi nistenna, camp u chaos. U t-tnejn li huma, ngħidhom bl-aktar mod pożittiv. Jiena l-pentos kbirt bihom u kombinazzjoni niftakarni l-ewwel pento li qatt rajt kien appuntu Jack and the Beanstalk li jidhirli kienu telgħu l-Masquerade bejn l-2008 u l-2009. U Pento ifisser ħafna għalija għax propja kienet il-ħaġa li ta' età bikrija kienet għenitni niskopri kemm veru nħobb it-teatru u għalhekk xtaqt naqbad ma' dawn iż-żewġ temi. Camp s'intendi għax fis-solo Pento għandek l-elementi kollha esaġerati u stravaganti ta' Pento tipiku, u kaos għax għandek il-partijiet kollha qed isiru minn drag queen waħda. Li għamel l-esperjenza veru tal-ġenn, imma mhux biss għax id-dame spiss tkun l-aktar irwol memorabbli imma għax dil-produzzjoni fiha sens veru qawwi ta' self-awareness li tagħmel differenza sħiħa. Fi kliem ieħor, meta jkun hemm, jien naf, ċajta ħamalla, ma tinħassx sfurzata għax iż-żewġ partijiet, kemm l-udjenza u kemm min hu fuq il-palk, jafu li qed isir bi ħsieb. U meta ngħid ħsieb, mhux għax qed nippretendi xi ċajta intellettwali, imma taħdem fil-kuntest tax-show. Naturalment hemm l-iskript u jekk familjari ma' Pento, għandek idea fejn ħa tkun sejra l-istorja. Imma l-aqwa għodda, fl-opinjoni tiegħi, li attur jista' jkollu f'produzzjoni bħal din hija l-kapaċità li fit-triq jimla l-vojt bl-istil personali tiegħu biex l-udjenza tħossha li qed tesperjenza xi ħaġa personali, minn fuq li titħa u ġieli togħxa. Dik bla dubju l-aktar ħaġa li tolqotni fid-dames imma f'dal-każ f'Chucky b'mod partikolari, kemm trid tkun tajjeb timprovizza. Li tieħu spunt mill-udjenza u tipparteċipa magħha. Xi ħadd, jien naf, jgħaddi kumment u inti dak il-ħin issib mod kif iddawwarha favurik u favur l-istorja. Imma mbagħad ukoll tibni fuqha u tara kif jirnexxielek iddeffisha nkiss inkiss bħallikieku maħsuba bil-quddiem. Jiġifieri produzzjoni bħal din għalija divertenti għall-aħħar għax anki jekk tinqala' xi problema jew isir xi żball, ma jinħass li huwa żball għax qisek tfaqqa' subgħajk u ssib mod kif iddur magħha. Jien vera nħoss li Chucky kapaċi jagħmel hekk. Meta jkollok produzzjoni ddur madwar figura waħda biss, faċli tinħass indulġenti jew vanituża. Veru ma naħsibx li hu l-każ b'dax-show, għax l-abbiltà li tieħu dak li qed tagħmel b'serjetà, imma mhux lilek innifsek b'wisq serjetà, mhijiex komuni daqskemm forsi jaħsbu xi wħud. Issa ovvjament jgħin li dan hu moriżmu li jirreżona ħafna miegħi. Imma jgħid forsi ħaddieħor isibha wisq ħamalla jew wisq baxxa. Produzzjoni bħal din fl-opinjoni tiegħi tippermettilek tilgħab b'dak il-fatt, li anki jekk dax-show ma jaqbilx ma' dak li qed tistenna, xorta jirnexxielu jdaħħlek fid-dinja u tapprezza x'hemm. Issa, ħaġa li ħassejt li setgħet inħadmet ħarir aħjar hija d-distinzjoni meta Chucky jaqleb bejn karattru u ieħor. Xi ħaġa żgħira bħal, jien naf, aċċessorju li tista' taqbad u tinża' jew tilbes. Din ħassejtha li s-sena li għaddiet inħadmet ħafna aħjar minn dis-sena. Issa kif għedt il-kaos u l-gġenn f'show bħal dan jagħmel sens, imma dan kien wieħed mill-ftit mumenti li ħassejt li l-kaos aktar qed itellef milli jżid mal-esperjenza. U apparti minn hekk, veru xtaqt illi l-beanstalk innifisha ntużat ħafna aktar. Mhux biex nagħti spoilers, imma dak il-beanstalk huwa kapulavur, u mhux qed neżaġera, imma like veru kien impressjonanti, kemm kif inkorporawh fuq il-palk u kif inħadem hu nnifsu. U nħassejtha naqra opportunità mitlufa li ma sabux mod kif jinkorporawh aktar minn mument wieħed. Issa, ma rridx nagħti l-impressjoni li rrovinawli l-esperjenza, jien veru ħadt gost nara u min jidħol għalija naħseb għandu jżomm f'moħħu li ż-żufjett kollu li ħa tinserta huwa ntiż biex ħaddieħor jidħaq miegħek u mhux jidħaq bik. U dik il-ħaġa li rawmitli tant imħabba lejn il-Pento, kemm jekk hemm għoxrin persuna fuq il-palk u kemm jekk hemm persuna waħda.